Sekizinji mart güni Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň onlaýn konferensiýasy başlandy. Onuň temasy köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň azatlygy we jynsy taýdan deňlik. Siziň dykgatyňyza adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fonduň Türkmenistanda söz, metbugat azatlygy ýok diýen çykyşyny hödürleýäris. Hormatly diňleýjiler! Türkmenistanyň zenanlary jynsy taýdan deňhukuklygy işjeň durmuşa geçirmäge synanyşýarlar. Emma häkimiýetler bolsa olara bu hukugy bermeýärler. Häkimiýet ýolbaşçy wezipelerde aýal-gyzlaryň sany barada habar berýär, ýöne hakykatda ol aýallaryň hiç hili hak-hukuklary ýa-da mesele çözmekde güýçleri ýok. Biz türkmen žurnalisti we adam hukuklary aktiwisti Soltan Açilowanyň Amnesty International halkara günä geçiş guramasynyň on iki ýyl bäri ýolbaşçylyk eden Martin Ennals halkara baýragynyň finalistleriniň hatarynda bolandygyna buýsanýarys. Emma bu türkmen häkimiýetleriň metbugat azatlygyny goldaýandygy sebäpli däl-de, hut tersine boldy. Bu ýere ýygnananlaryň köpüsi metbugat azatlygynyň ýoklugy sebäpli Türkmenistanyň ýyllarça Demirgazyk Koreýa we Eritreýa bilen bir kompaniýada bolandygyny gowy bilýärler. Geçen ýylyň başynda Türkmenistan BMG-niň Adam hukuklary boýunça komitetiniň türkmen režimine garşy çykan we muny öz şirin jany bilen ödän batyr zenan Ogulsapar Muradowa baradaky kararyna ahyrsoňy jogap bermeli boldy. Türkmenistan ýene-de bir gezek jenaýatçylykly dymdy. Bu ganhorlyk Nyýazowyň döwründe amala aşyrylsa-da, Berdimuhamedowyň režimi hem türkmen raýatlarynyň hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanyşykly borçnamalary boýunça žurnalistiň we adam hukuklaryny goraýjynyň ölümine doly jogapkärçilik çekýär. Eýse, bu nämäni aňladýar? Bu türkmen resmileriniň beýik münberden berýän wadalaryna garamazdan, režimiň metbugata erkinlik bermek niýetiniň ýokdugyny aňladýar. Hut şonuň üçin-de garaşsyz Turkmen. News neşiriniň habarçysy Nurgeldi Halykowyň geçen tomusda Covid on dokuz ýagdaýyna baha bermek üçin Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Aşgabada gelen wekilleriniň suratyny iberenden soň dört ýyl azatlykdan mahrum edilmegi absurdlykdyr. Onuň eden jenaýaty näme? Hiç zat. Emma Halykow häzir türmede. Geçen ýyl metbugat azatlygy boýunça Türkmenistan Demirgazyk Koreýany özüp geçip, ýüz segsen ýurduň arasynda dünýäde iň soňky orny eýeledi. Türkmenistan raýatlaryň internet programmalary arkaly habarlar okamagyny gadagan edýär. YouTube gadagan. Umumy internet ulanmak nukdaýnazardan Türkmenistan ýüz segsen ýurduň arasynda iň yzdaky orunda. Daşary ýurtlarda-da YouTube-y ulanýarlar. Blogerler, studentler we Azatlyk Radiosynda gürlemäge çalyşanlar rehimsiz yzarlanýarlar. Ýaňy-ýakynda kellesini galdyran aktiwistler, ýüzlerini gizlemän gürlänler we söz, pikir, metbugat azatlygy hukuklaryny ulanmaga synanyşýandyklary sebäpli özlerine we garyndaşlaryna takyk howp abanýandygyny aýdýarlar. Gadyrly maslahata gatnaşyjylar, bu bikanunçylyklara gözümizi ýymmalyň, faktlary beýan edeliň, meseläni bilelikdäki tagallalar bilen çözeliň, Türkmenistanyň resmi wekillerini bolsa akylyna aýlanmaga we pikirlenmäge çakyrýarys. Siz öz hereketleriňiz bilen Muradowa, Açylowa, Halykowa we beleki aktiwistlere zyýan bermeýärsiňiz. Siz ilkinji nobatda özüňize, ýakynlaryňyza we çagalaryňyza zyýan berýärsiňiz. Olar öz sowatlylygy, graždanlyk aň-düşünjesi we eser deňligi bilen beýleki ýurtdaky döwürdeşlerinden onlarça ýyllap yza eýýam galdylar. Diňläniň üçin köp sag boluň!